Dwi'n joio uh, dros ben y uh, rôl yma. Mae pethau wedi mynd yn dda iawn. Beth o'r merched y moyn yw lefel mwy, mwy proffesiynol, wneud uh, rhywun peth, rhywun ymarfer fel, fel mae'r dynion yn wneud. A wy'n ei rwydd i fi, achos na beth dwi'n ei wneud yw paratoi dynion i ware garfan dynion. So, oedd hynny yn, yn weddol rwydd, ond mynd i treol popeth a gobeithio mae hynny'n mynd i dod mas nawr yn y diwedd fel mae hynny'n wedi paratoi.
Ni'n gwybod fel tîm na ni'n cael, dal yn cael lot o waith i wneud achos dim gêm yn y, yn y chwe glad yn, yn mynd i bod yn rwydd. A nid cael hyder a ni'n tyfu fel tîm hefyd. Fi 'di dechrau pan fi'n wyth mlwydd oed a lan yn yy Sgewin RFC achos oedd fi a cefnder fi yn ni rili rili agos pan o'n ni'n yy wel ni'n dal lan ond pan o'n ni'n ni'n ifanc so es i chwarae gyda'r bechgyn o dan wyth lan yn Sgewin. Nawr fi'n fi'n yy chwarae dros y bont yn Bristol.
Oedd diddordeb mawr 'da fi pan pan o'n i'n ifanc yy ifanc iawn a o'n i'n gwbod Dyma beth oedd hi moyn wneud. Yr oedd problem wedyn i fi a'r wraig ar Dydd Sul, oedd y ddou yn ware, so oedd rhaid ni wneud un i fynd i mynd i watsio un a un mynd i watsio llall, a wedyn newid dros wythnos ar ol 'ny, ond yy na, na de dechreuodd y diddordeb. Fel tad, dwi wedi cael gyd o'r emosiwn o weld hi'n tyfu yn y gêm, ware gyda'r gwech, dod mewn i Cymru pan oedd hi'n ifanc a cadw Mae mi wnna nawr, gweld i ar y nol um, erbyn yr Alban, y captain. So, dwi wedi cael gyd o'r motion yna. Nawr mae'n mae waniaeth achos dwi'n gweld hi fel chwaraewr. Mae Carys fi'n beth a gyd o chwaraewr eraill yn y garfan. Os mae'n mae wariau dda, bydd geith i chans.
Fi ddim yn favourite o ddiwedd y dydd. Fi'n fi just darn o'r tîm fel pawb arall so ni'n cael lot o respect i, i, i dad fel hyfforddwyr a person so mae jyst yn dda iawn i ni cael rhywun fel hynny yn, yn hyfforddi ni. Mae pob gêm ar y teledu blwyddyn yma, mae hwnna'n jyst yn gallu gweld faint mae'r gêm wedi datblygu mewn um, gyda menu, menywod a bydd hwnna'n peth gret wedyn hefyd i cael merched ifanc yn gallu gwylio'r gêm a cael ddiddordeb yn chwarae ei hunan. A os mae hwnna, os mae ni'n cael un merch ifanc yn codi'r pel lan, hwnna'n ni'n ni'n neud pethau yn, uh, yn right.
Unwaith mae chwe wlad um, wedi gorffen, bydda wedi cael tymach o brec wedyn, falle un i ddoi diwrnod. Um, na, falle mwyn ei ni. Ond uh, an y peth yw, mae'r chwe wlad yn y tournament mor bwysig. Mae'r ddoi, ddoi mwyaf yn y byd yw'r Chwe Wlad a'r, a'r Cwpan y Byd. So mae'r ddoi dyn ni nawr yn saith mis. Mae llawer iawn o rygbi yn y teulu fi, so i, i cael y, y siawns i wneud hwn yn, yn peth mawr i fi a, a peth mawr i teulu fi, so fi jyst yn gobeithio bod ni'n gallu wneud um, pawb yn proud.
Os mae ni eisiau gwellhau y safon Cymru, mae'n ni wario erbyn y gorau, a yn y chwela gyda'r chance i ni, a